Merħba u l-persuna interessantissima li ħa niltaqgħu magħha llum hija mill Belt. Mill-belt.
Ara fej qegħdin, ara naqa' xi ġmil ta' post tkun toqgħod faċċata tal-Parlament. Ma naħsibx li dik hija l-isbaħ ħaġa li toqgħod faċċa tal-Parlament. Toqgħod tara l-irjus il-kbar minn fuq. Naħseb hawn f'ta' affarijiet isbaħ. Imma Imma ħankunu qed niltaqgħu ma' persuna interessantissima oħra bħal dawk li nġibulkom aħna kull ġimgħa. Tlaqna?
Mela ħabtula. U nistennew għax di għandha xi seba' solari, eh? Tinżel miskina. Seba' u bla lift.
Eh, number 7 hekk jiġi. M'għandix lift. Eh, m'għandhomx lift.
Emmi, emmi. Emmi. Bonġu Dor! Bonġu! Xi ġmiel ta' ġurnata ħarġet, eh? Kważi nistgħu ngħidu li sħana f'Jannar. Sħana sew, eh? Għax inti, inti, int mill-belt propja Dor. Pura.
Minn dawk li tajt għal-grazzja tal-lam il-belt. Dik il-kelma.
Dik il-kelma, eżatt. Tlaqqana ma' ħafna beltin illum, mhux hekk. Morru, tlaqna? Tlaqna. Warajk. Qegħdin quddiem dan il-post illi llum huwa taħt l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, sewwa, imma mhux minn dejjem kien hekk. Hawnhekk jgħidulu tal-Pilar. Hu x'dor? X'inhu dal-bini? Qabel kienet skola, kienet primary school. Fil-fatt fi żmieni jien is-secondary form one hawn għamiltha wkoll. Kien hawn il-form one biex imbagħad tagħmel eżami għall-form two skola fejn tgħaddi. Hawnhekk kienet barra li hi skola kienet jiġifieri bil-kappella kellha Is-sorijiet jieħdu ħsieb it-tfal għal praċett u għal griżma. Jien fil-fatt kont nagħti s-sehem tiegħi ngħallem it-tfal tal-griżma. Ħalli għalik, anke dak iż-żmien. Anke dak iż-żmien. Kelli erba' u tfal għax meta laħqet iż-żgħira bdew inaqqsu l-klassijiet biex hi tingħalaq għax ma kien hawnx biżżejjed sorijiet biex jieħdu ħsiebha. Ġifieri inti konti timxi jew tiġi hawnhekk l-iskola? Iva, kuljum minn hemm fuq għal hawn. Kuljum praxet ninżel. Iktar b'xej dejjem fit, dor, inte, eh, għax anka l-inna meċċitna meċċija. Għalbi għati fawli, kif jgħajdu.
Ġifiri għattajt, un bat kont librarian, konna darba fġima nbidlu l-om il-kodba li tfal u nieħu ħsieb il-library, mux wahdi, kelli oħra mija illum għalla jaħfrila, għax mietet li l-jen Galea, u u kont fil-PTA norganizza l-coffee mornings, nagħmlu l-hot dog day hawnhekk stess imma l-coffee morning konna nagħmluh dejjem barra. Barr'hekk hekk ma jkun hemm sister ma tiflaħx nipplejsjawha. Iva, dak kien il-rol tagħna. Għalek x'tagħmel?
Volontarjat. Eh, dejjem volontarjat.
Dejjem, anke jekk ma tiġix il-mejd. Kont nagħti. Mela kull kantuniera taf mill-iskola. Iva, iva. Għalli miss?
Tlana.
Ont fajna propja fuq fossa minn tal-belt, għax il-fosos mux fil-furjana biss edin. Ah. Mux ekk, u għahna dawn il-fosos tana. Tal-belt, anka fosos għandkom, eh? Kollo xanna ġol-belt. Mux għan itkellmu fuq il-fosos, imma fuq il-binja li għam warajna, dik xini jazad, dor. Primary school, ġifiri kienet għal żmien twil, un bad bnew wahda għan-North Street, infet maħħa, u di bħal speċi ma baqx tintuża, Issa llum il-ġurnata qed tintuża għal Metzek u għal London. U li inti invigilator ukoll biex tkun qed tagħmel xi ħaġa. Imma fi żmien hemmhekk kien isir attivitajiet spirtu pront kull nhar ta' Ħadd u x'hekk. X'kontu tagħmlu meta kontu żgħar? Konna nhar ta' xogħol sakemm tiftaħ l-iskola kien hawn il-bombi mad-dawri noqogħdu naqbżuhom waħda wara l-oħra. Kienet it-triq kollha. Fil-break tal-iskola niġu hawn nilagħbu. U nhar ta' Ħadd kienet rikreazzjoni għall-irġiel jilagħbu l-futbol u n-nisa anzjani ġo rokna ta' fejn l-iskola u jilagħbu t-tombla. Kollox spirtu pront imma xejn organizzat. Le xejn, ħadd ma kien hemm leader u kulħadd jiġi f'dan il-post, kulħadd jieħu r-role tiegħu. Imma kull nhar ta' Ħadd dejjem kien ikun hawn din l-attività. Eħe, ħafna. Irid ikun Maltin biex ma kinux jitilgħu. Kienet veru żmien sabiħ. Għax illum il-ġurnata biss ikun hemm kien mejjet.
Għalli jmiss, tlaqna. U qabel inkomplu għaddejjin, bħas-soltu dejjem infakkru u ngħidulhom boj. Mela, like fuq il-paġna ta' Infrastructure Malta jekk għadkom ma fasstux like, share ta' dan il-video. U jekk għoġbuk, x'irid jagħmel? Tkompli tara s-serje kollha minn wieħed għal wieħed għal ieħor għal Dwar
x'intom tagħmlu eżatta? Aħna u għek qed niltaqgħu. Hum illu qegħdin jisimhom illu. Il-grupp hija tħili tal-komunità. Allura qegħdin niskopru x'ħili għandhom il-Beltin. Qed nippruvaw niltaqgħu magħhom għadaw li għandhom it-talenti u barra hekk Niltaqgħu aħna stess Beltin biex naraw fejn nistgħu ngħinu u darba f'xahar ikollna din il-laqgħa u kulħadd jesprimi l-opinjonijiet tiegħu. Fil-fatt qed isir ħafna ġid f'din il-laqgħa għax anki bħala nies li għandhom it-talent isu moħbi sirna nafu bih milux tlifna wieħed milli kellu talent kbir Viktor Xerri. Għalkemm ma kienx mill-Belt, kien kiteb ħafna fuq il-knejjes tal-Belt. Ma nafx kemm il-ktieb ħareġ, xar liħor tilaqna. Kien ikun parti magħkom hawnhekk? Kien ikun eħe preżenti magħna u kien jagħti ħafna idejat fil-fatt li kien jgħidilna intom mhux Beltin, Vallettani.
Li aħna l-anzjani jkollna l-għaqdiet tagħna l-ewwel. L-ewwel qabel ma naħsbu f'ħaddieħor, aħna x'fadlilna issa? We have to look after ourselves ukoll, hu? Eh, eh, l-ewwel, l-ewwel aħna, iż-żgħażagħ qed jaħsbu għalihom diġà. Sewwa? Issa aħna isna mhux minsijin, imma m'aħniex iffukati daqs kemm huma ffukati iż-żgħażagħ u t-tfal.
Dor, fej ġibna? Għawek il-Knisja Parrokjali ta' San Pawl li dal-waqt għan iċelebraw il-festa Inti attiva, oh. Ħafna. U kemm ilek attiva f'dik li? Issa ili ma' 32 sena. Nagħti sem tiegħi fil-parroċċa. U x'tagħmel hekk fost oħra? Ħanajla, qiegħda fil-kor parrokkjali. Nallem id-dottrina il-boys tal-praċett. Norganizza darba f'xar il-Lady Circle għall-anzjani. Eh, Fl-aqda tal-Pawlini nirrappreżenta bħala presidenta tan-nisa. Hemm u meta jkunna jmissna l-ħasin, niġi nagħti daqqa. Id-dieħla għatliju?
Eħe, id-dieħla kalla jrid. Dwar,
mhux ħanajt kemm għandek żmien. Imma d-dieħla għandek il-berdej ukoll. Eħe, imma mhux kien għal ħanħallija x'ħa joħdu l-ġurnata. Imma jiena taf nixtieq nwassal wara niltqajt miegħek li m'intix żgħira. Le, ta' żgur li le, anzjana. Imma naqseb tant inti attiva li żammejt ruħek żagħżugħa. Nipprova.
Nagħmel il-coffee mornings. Ma waqfitx, lista sħiħa, lista sħiħa. Dora, aħna ħana, grazzi tal-li dawarna dawra sabiħa ħafna u dawra kbira ħafna mal-belt. Mexxejtkom ftit.
Mexxejtna nara mhux ħażin, imma najdulek jalla tibqa attiva u tibqa toħloq ħafna affarijiet bħalma tagħmel. Nisperaw, jalla l-bambin jislifni aktar omor, ħalli nkun nista' nagħti sem tiegħi. U la ġejja,